Bydd, fyr rybudd, a dyna yr un, un o'r pethau sydd yn gyrru um, gorbryder fi trwy'r rwf ydy pethau sydd yn fyr rybudd. Ac o'n i'n gweithio oddi adre, mae hynna hefyd yn rhoi panic attacks iddo fi. O'n i'n aros mewn gwesti, mae hwnna'n neud fi teimlo'n awful. Um, A hefyd o'n i'n siarad hefo o dwi ma' ma' gennyf fi huge imposter syndrome so o'n i'n siarad he- a- ar panel hefo Geraint Lovegreen a Cizzy Crawford a Reylan Teifi ac oedden nhw gyd yn swnio fel oedden nhw'n wel maen nhw'n glyfar a maen nhw'n gwybod am be maen nhw'n sôn a dwi yn deud pethau fel ww fyswn i'n licio dawnsio i'r un yma a dyna as clever as it got. Yym so unwaith eto thing fi ydi yy ers o'n i'n fach iawn iawn Dwi 'di teimlo'n wahanol i bobl eraill a i i trio ffitio fewn dwi'n sort of morffio o gwmpas pwy bynnag sydd hefo fi. So o'n i'n trio morffio fewn i Geraint Love Green. Never gonna happen. Yym a wedyn o'n i'n mynd yn ôl i'r gwesty ac yn absolutely casáu fy hun trwy'r nos a methu cysgu a wedyn ath yr iselder yn lot gwaeth so Nes i... Hang on. Bosib. Any minute now. Wedi colli... Oh! Wedi colli... Oh! oh yeah. um, so, ia, yeah, nes i gyrraedd adre ar ôl uh, dau ddwrnod o wneud y panel can i Gymru thing yma. Nes i gyrraedd adre mewn stad lot, lot gwaith nag o'n i yn mynd. yna a nes i gael cyfnod rili rili isel lle erbyn hyn o'n i ddim yn cysgu o gwbl ac o'n i'n gweld breichiau yn dod allan o welydd ar ôl fi so o'n i'n amlwg yn sâl ofnadwy yym felly nes i benderfynu reit Ydy gwaith ti yn rhywbeth dyle ti wneud non achos os mae o'n wneud ti'n sal falle dyle ti ddim wneud hwn. A wedyn nes i benderfynu wel na actually be dyle fi ddim wneud ydy yy esgus bo fi'n rhywun arall a trio bod yn rhywun arall a jyst bod yn onest a deud o dwi yn gallu gweithio ond hefyd ma' rhai petha yn wneud i fi banicio fatha i rhai pobl ma' llefrith yn wneud nhw'n sal wel i rha- i fi ma' yym pethau byr rybudd neu um, aros oddi adre yn ei frital. So, uh, o'n i'n darllen pethau meddwl beth bynnag, a un diwrnod nes i jyst penderfynu, ti'n gwybod be, dwi'n mynd i sgwennu blog, a rhannu hwn, a falle fydd pobl yn teimlo yn well, neu falle fydd rhywun yn sylweddoli fod nhw'n teimlo fel fi, a fydden nhw'n cysylltu efo fi a fydda i'n teimlo well. Ti'n meddwl, oedd o ddim yn rhywbeth o'n i'n Gobeithio neith i loads o bobl teimlo'n well, o'n i'n gobeithio bysa rhywun yn neud i fi deimlo'n well, ond trwy hynna dwi'n gobeithio fod o 'di helpu pobl eryll. So dyna pam dwi yma. Ers, hefyd ers o'n i'n fach dwi 'di bod efo'r llais 'ma yn 'y mhen, sydd fatha imaginary friend nes i 'rioed creatio, gofyn amdano fo. Ma' fatha bwli a ma' hefyd fatha abusive. partner neu rywbeth sydd jyst yn siarad efo fi trwy'r dydd yn deud paid â deud hyn a paid â ymddwyn fel 'na, paid â siarad fel 'na, um, just paid â siarad efo neb a paid â deud wrth neb ti'n teimlo fel yma. A wedyn mae'n mynd yn waeth, cos mae'n isolated.